Helo a chroeso i'r trydydd fideo yn y gyfres ar Showbie. Just um, am wneud yn siŵr bod chi wedi gweld y fideo cyntaf a'r ail sy'n dangos i chi fel i gyfrestru, fel i greu cyfrif a fel i gael eich disgyblion chi anfon gwaith ato chi hefyd. O'ch blaenau chi fan hyn mae um, enghraifft o iPad disgybl, chi'n gallu gweld mae Jack J mewn fan hyn, mae e wedi cael uh, un aseiniad o fewn y dosbarth 7E. Felly, mae e wedi yy mewngyfnodi you yy gyfrif Showbie e. Dwi'n mynd mas o Showbie, achos pwrpas y fideo byr yma yw i ddangos i chi fel i anfon gwaith yn uniongyrchol o rai apie, er enghraifft Comic Life. Os ydych chi'n gyfarwydd â Comic Life, fyddwch chi'n deall bod e'n ap gwych ar gyfer yym gadael plant i i gael syniadau creadigol yym fel i falle wella yy elfennau llythrennedd ac yn y blaen. Yn syml, rydych chi'n gallu creu comics, iawn, tebyg i rai y welwch chi o'ch blaenau chi fan hyn. Nawn ni esgus am y tro bod y disgyblion wedi creu y rhein. Nawn ni ddewis hon ar y chwith, yr un targedau, a fe sylwch chi ar y gwaelod fod yna saith, iawn, fel arrow, sy'n dangos allforio. Os cliciau ar Open In, dwi'n aros i fe wneud rhywbeth fyna, dwi'n clicio wedyn Open In ar y top ar y dde, Dwi'n mynd i llusgo'r top draw nes fy mod i'n gweld Showbie, achos ar hyn o bryd dwi'n gallu agor y Comic Life yn rain i gyd. Dyma ni. Dwi'n mynd i clicio ar ôl bod yn Showbie. Mae hwn wedyn yn siarad yn syth gyda'r app Showbie. Mae nhw'n fel bethau nhw'n cyfathrebu rhwng y gili, neu gyda'i gili. Dwi'n mynd i glicio ar saith e enghreifftiol fan hyn. Dweud ie, dyna'r dosbarth rwy yn, dyma'r aseiniad dwi moyn ateb, a add file. A dwi jyst yn aros, mae e mor syml a 'na. Mae'r ffeil wedyn yn lanlwytho yn syth i'r man cywir o fewn Showbie, a fel gallwch chi weld, dyw e ddim yn cymryd llawer o amser o gwbl. Wrth gwrs, mewn dosbarth, efallai bydde fe ychydig yn arafach gyda gyda nifer o blant yn gwneud hyn, a dyma fe yn lanlwytho i eich athro. Newn ni edrych wedyn Ar gyfrif yr athro, i wneud yn siŵr bod e wedi cyrraedd, achos dyma gyfrif y disgybl. Felly, os ewn ni nôl fan hyn i gyfrif yr athro, ydy, mis cyfrif i arleinio hyn yn, yn yngluniadur i. Dwi jyst yn mynd i wasgu refresh fyna, a dwi'n gobeithio beth deith lan wedi fi fewn gyfnodi. Dyma ni, dwi wedi dod nôl mewn, dwi ni Comic Life yn 7 ei enghreiffio mewn i Jack, a dylswn ni'n lli gweld fod na retro oedd enw'r comic oedd dyfe, os clicia i ar hwnna fe wela i Comic Jack gobeithio yn ymddangos o flan y sgrin fan hyn, dyma fe, felly sgrolio lan a lawr, mae hwn ar ffurf pdf, fe gallen ni fod yn arbed e wedyn um, fel pdf ar yn gliniadau ri. Ar y gliniadur, be ti'n gallu gwneud yw arbed e a hefyd edrych arno fe, wrth gwrs asesu fe. Ar iPad, os dangosai i chi hwn hyn, dyma iPad jack. Iawn, dwi beth dwi'n mynd i wneud yw all gyfnodi o iPad jack fan hyn ar y chwith a mynd nôl mewn i'n fi fel athro. Dwi am ddangos i chi rai o'r posibiliadau eraill sydd â chi ar yr iPad os ydych chi'n defnyddio eich iPad chi i asesu eich gwaith chi. Felly, awn ni mewn fan hyn. Dyma fi yn y cyfrif ar yr iPad, mewn i 7E, mewn wedyn i Comic Life, sef yr aseiniad, mewn i Jac. Dyma'r pdf ar y top, Retro, mae e jyst yn llwytho i fi ar yr iPad. A wedyn fe welwch chi fod 'na opsiynau fan hyn i anodi ei waith e. Sylwch ar y top, a mae'n galluogi fi i glicio ar y beiro fan hyn. Felly, beth nai, nai ysgrifennu sylwad fan hyn. Um, Dwi'n yn siŵr beth. Nai roi gradd am nawr. So ti'n ei gadw fe'n syml. A wedyn clicio ar dyn ar y chwith. A wedyn dyna hwnna nawr yn mynd nôl i Jack gyda y gwaith anodi na arno fe. Felly gallech chi fod hyd yn oed yn y nodi yn marcio felly yn gael sylwad ar y gwaith o fewn Showbie sy'n bwerus iawn. Yn olaf, rwy am ddangos i chi nawr fel i anfon y e-lyfr, tebyg i, os ewn ni i Book Creator, dwi'n ymwybodol bod nifer o ysgolion yn, yn, yn, yn arbrofi felly gyda Book Creator. E, dyma lyfr sydd o'ch blaenau chi fan hyn, e, sydd wedi cael ei greu gan ddisgyblion wedyn ni. Na i ddim agor am y tro, dwi jyst moyn dangos i chi bod e'n bosib i e, anfon e i Showbie, rwy'n dweud fel disgybl, dwi yng nghyfrif Showbie y disgybl nawr gyda llaw, jyst i brofi hynny, dwi am ddangos i chi, mewn i Showbie, a dyma ni, ni yn cyfrif Jac, dwi nawr yn mynd nôl mewn i Book Creator fan hyn, dwi mynd i open in another app, chwilio am Showbie, lle ar hyd y ffordd fan hyn, clicio fyna, a wedyn mae e'n eto yn cyfathrebu'n uniongyrchol, dwi mynd i roi e mewn fan a wedyn add file, a bydd e'n lan lwytho, mae hwn nawr yn mynd yn syth i'r athro, fel dogfen e-lyfr a bydd yr athro wedyn yn gallu derbyn e drwy Showbie. Ie, jyst yn gorffen lan wytho, a dyna fe wedi mynd fyna. Felly beth dwi am wneud yw mynd allan o gyfrif Jack fan hyn ar Siobi, a i mas o fyna, mewn i un yr athro. Ie, nôl mewn fan hyn. Felly, mewn i Comic Life, mewn i waith Jack, mewn i wyau broga, dyma fe, felly mae'n mae'n brawf bod e wedi cyrraedd yr athro, dwi'n clicio arno fe, mae e nawr yn darllen fod e yn yn e-lyfr yn e-pub, sylwch ar y top ar y dde, mae'r botwm fan hyn sy'n galluogi ni i fynd i open in, A eto mae gen i ddewis o ble i agor y llyfr 'ma. Alla i agor e yn Book Creator, bydde hwnna'n galluogi fi i wneud falle gwaith diwygio, ond dwi am am y tro i agor e'n iBooks fel rhyw fath o gynnyrch terfynol, a dyma fe, y llyfr Wyau Broga, gyda sain. Wyau Broga. A wna phopeth arall mewn 'na. Pen bol. Right. Ok, felly, dull gwych o gael eich gwaith chi, uwch disgyblion chi, i chi. Showbie, app yn rhad ac yn ddim sy'n galluogi chi i gadw tystiolaeth, yy, fel dwi'n gweud, am ddim a mewn ffordd hwylus iawn. Pob hwyl i chi!